Naakutangirira kandi nakushemererwa omu puroguraamu yaitu Amagara n'okuba gye. Waasiiba ota okwe kandi Mukama waitu Yesu asiimwe. Amaziina atuhaire eshiratu ya Baamukama kandi puroguraamu egi n'ey'eby'amagara ei tukwegyeramu ebintu bingi ebikwataine n'amagara gaitu, n'emibiri yaitu. na n'ebi tushemereire kukora kugira ngu amagara gaitu gagume gari gye. Eri izooba twagira omugisha kandi twataahiisa omushaho kuruga omu Ruharo Mission Hospital. Omushaho ogu naamanywa nka Dokita Arnold Amanya kandi eri izooba naija kuba naagamba naitwe aha kujwa waaba oine enda kandi yaahikire omu meezi ashatu g'aha muheru nainga orakye kuzaara kwonka okatandika kujwa. Eri izooba ninkyakwenda kutwegyesaho Aza kutugambira ahabw'enki ekintu nk'ekyo nikibaho kandi kyakubaho obundi okaakora ki. Niinyenda tutware omugisha ogu tumwakiire reero tubaase kugumizamu na puroguraamu. Dokita twakushemererwa. Niinye naakira omutebeekanisi wa puroguraamu. Amiina.
Yebare kunyakiira nk'obutoosha oku wanyakiire.
Amiina. Yes, so niinyenda tutware omugisha ogu tushabe Mukama kandi tubaase kugumizamu na puroguraamu. Mukama waitu omurungi, nitukusiima ahabwa eri izooba, nitukusiima Mukama n'ahabwa puroguraamu egi. Nitushaba Mukama ngu ebi turakora omu mwanya ogu bibaase kuhimbisa eiziina ryawe, bibaase kugira ou byahwera. Twaza kuhenderera Mukama hagire amagara agaahindurwa, reero eiziina ryawe ririkwera rihimbisibwe, iwe Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Yes so program egi nebereho buri izooba buzima otakakyeebwa ogwo gwe orikubanza kuhitsya orwakataano shaaha ishatu zekiro Kandi repeat nebereho akasheshe shaaha ina so wagira eki wa missinga ninga program yoona ekakufeera. Omwana naba yakuzire,
omwana wamuzaara nitubaasa kumureeberera either tumuteeke omu incubator ninga obumwe twanga n'okumuteekamu. omwana aba yaakuzire. Sabo, so omukyara weena ku akujwa omumeezi ashatu ga muheru, aho nitufayo munonga. Ahabw'okuba omukyara weena ku akujwa maybe nk'omumeezi ashatu g'okubanza, we obundi abaasa kibaasa kutamurugiraho obuzibu bw'amaani nk'ogu omukyara orikujwa omumeezi ashatu ga muheru agenda ahabw'okuba okujwa okwe ku nikwita n'okwita. Egyo niyo turikweta obstetric emergency or obstetric hemorrhage. Omukyara weena orikuba aine enda akajwa. Toshemereire kuba noojwa eky'okubanza kya byona waaba oine enda. Apaana. Toshemereire kuba noojwa. Kwonka waareeba eshagama yaija omu meezi ashatu ga muheru, ekyo nikiba nikimanyisa ngu ahari eki ekintu nibakyeta antepartum hemorrhage, antepartum. Nikyo nikimanyisa ngu waajwa eshagama Oku n'okuja eshagama okw'ameezi ashatu ga muheru ninga round 28 weeks. Kwonka eshagama egyo nebaasa kwija ejwe nibwo okuba ori omu labour oriyo noza kuzaara kashi omwana atakarugiremu wareeba wajwa mbwenu oku nakwo nitukutwara nk'okujwa waba wahenda omu meezi ashatu ga muheru so ebyo nibyo ndikwenda kugamba ahabw'okuba egyo ni emergency. Nitugitwara nka imagensi omukyara yatandika kujwa omu meezi ashatu ga muheru waaba otari sitede omwana naafa ninga n'omukyara akora ki? Afa. So nikikureba niinyija ngu tukigaaniireho tureebe ebintu ebyakubaasa kuba nibikireetaho then tugaaniire tureebe oku twakubaasa kukyerinda.
So omukyara weena ku akuba aine enda ameezi ashatu ga muheru, N'ebintu bishatu emirundi emingi ebirikureetaho omuntu kujwa. Enda yaayo ehikize ameezi ashatu kwonka atakaziire. So of course ku orikuhitsya kuzaara okujwa nitukuexpectinga noojwaho kakye then eshagama ekoma. Kwonka omwana yaatakarugireyo kajwa nikimanyisa ngu otashemereire kukora ki? Kujwa. Eky'okubanza kya byona, ekyayima ekyo omwana ku arikuheza ku kurugayo. Ekyanyima nikyo kishemereire kuba nikikora ki? Nikimukuratira. Kwonka emirundi emingi eki ekyanyima nikirigayo, nikiseparatinga kiriga ahi kirikuba kikwatsire aha munwa gwa, sorry, aha nyina enda ahi kirikuba kikwatsire, then kirigayo obu kiri kare omwana atakakozire ki? Omwana atakashohwire, omwana atakagiirwe nangwa atakagizire na bisha, ekyanyima ekyo kikora ki? Ekyanyima ekyo kirigayo. Omu rujungu nikyo tibarikweta placenta abruption ninga abruptio placentae. Ekyanyima ekyo kirigayo ebisha bitakaizire, ekyanyima ekyo kirigayo omwana atakazairwe. Ahabw'okuba ekyo ekyanyima ku kikurigayo omwana atakazairwe, nikimanyisa ngu ekyanyima nikyo kiri, oijuka ekyanyima nikyo kikuheereza omwana ebyokurya, omwitsyo n'ebindi. So ku kikurigayo omwana atakazairwe, aho nikyoreka ngu omwana ogwo abaasa kukora ki? Obutaritonda. naabaire araakurugayo aruhire, nainga waahairwa, waahairwa omwana arigeyo afiire. Waahairwa?
Eeh, sorry, waahairwa arigeyo aruhire munonga. Okay. Yes, yes.
Waahairwa omwana arigeyo aruhire munonga, kwonka emirundi emiingi omwana naarugayo afiire. Oh no.
Eeh, so ekyo ekyo ekyanyima nikirugayo so hariho ebintu ebikureetaho ekyo ekyanyima kurugayo n'ebintu bingi ahabw'okuba ekyanyima ekyo kyenyini ekikukireetera kyarugayo obwire bwakyo butakihikire it is really unknown tikirikumanywa kwonka hariho risk factors abakyara ab'okuba bari aha rutezo orikureeba ngu ekyo ahabw'okuba bari aha rutezo kureeba ngu ekyo ekyanyima kyarugayo bukye kare. Ekyokubanza kya byona advanced maternal age wazaara oine emyaka ashatu n'etaano ei turikugambaho n'okweyongyera yo ahaiguru nooba ori aha rutezo rw'okurugayo kare.
Ekindi eki barikweta multiparity, enda itaano n'okweyongyerayo.

ekyanyima kushohora kika separatinga kikarugayo obu kiri kare haza akajwa. Hati abamwe abandi omuntu arikuba aine abarongo ninga aine abaana bashatu, bana, bataano, haza eshwa ogwo mukyara nawe naaba ari aha risiki ekyo ekyanyima kurugayo obu kiri kare. Nikyo kureebera ngu Ku orikugira nti n'ento, abakyara nitubatambira nitubagiredinga kugira ngu iwe ori high risk mother ninga iwe tori high risk mother. So omuntu arikuba yaaziireho enda itaano n'okweyongyerayo, ogwo omukyara tarikushushana na n'ogu orikuba naajugiija. Tugume nitukureeba bagire ngu omukyara ogu aine abarongo tarikushushana na n'omuntu aine omwana omwe omu nda. So ahakuba nituba nitumanya ngu ezo risk nizibaasa kukora ki? Nizibaasa kurugaho. So ekyo ekyanyima kukikusepareetinga. omunda otandika otandika kujwa otandika ku bleedinga omunda hashaasha nobushasha bushasha munonga then o bleedinga so waaba otairukangire ahairwariro noojwa munonga eshagama ekurugamu omwana wahiirwa aija abarwire kwonka omwana that means kiri kufeera omunda ninga omuzaara arwire munonga. Nanye ndakubuza ahari ekyo, waagira ngu waaba otairukangire omu irwariro Omuntu naaba aine windo erikwingana ki kwiha waaheza kureeba eshagama egyo let's say because ekyanyima kyarugayo am imagining kikurugayo ni emergency edakiika nka makumi ashatu kwiha kyarugaho noine nk'eshaaha noine obwire bukwingana ki kugira ngu waakutagaza kuhika omu irwariro obundi naaba naaninza omu ruharo ndikuruga Kabuyanda oruharo ndureke nze aha Kabuyanda health center fo bambaasa kushemeza I mean yeah.
So hati nikirugiirira eshagama, hariho obu kirikutandika kurugayo mporampora, okareeba akashagama kaija, aho nikiba kyakuheerezaho akagisha kakye kakye do. Nikiba kyabaire late. Buzimazima nikibaasa kuba late, so waaba ori aha irwariro erikuri haihi, erikukubaasa kushemezibwa, health interval, nainga eirwariro ryoona private erikubaasa kukushemeza, Buzimazima kikaabaire nikigira ngu oyirukangireho ahabw'okuba twakyeta obstetric emergency. Kandi omuntu ogwo naaryo okushemezibwa. Apaana.
Hariho arikusindika. Hariho arikusindika. Okushemezibwa kw'omuntu ow'ekyanyima ekyasepareetinga nikirugiirira nk'okwija ori omu waaburiidinga, waanshanga aha irwariro. Ninshaba mbanze nkureebe omukazi ori ota? Aruka ori ku breedinga bakamureta ari omushooka obwe tarakore ki? Tarashemezibwe?
Tarasindike mwana. Oti obwe nomushemeza. Kwonka hariho ori kwija ari stable, haija akashagama kaija akanobwe kakatandika tukuteeka omu scan ninga tu in fact egi eki ekyanyima ku separatinga it is it is clinical diagnosis. Clinical diagnosis nikimanyisa ki? Tokwetenga na scan. ngu obanze waaza kureeba ngu ogwo ekyanyima kyakora ki, kyasipuraidinga omuntu namukyebera omukukwata eibondo naaza naakuteera orwari naashaasha so oreeba omanya ngu ogwo omuntu yaakora ki, yaabona abura kushupura sente nainga shi ekyanyima kyakora ki, kyarugayo. Hati noobazamu oreeba akaire aku ndikuza kumutwariraho omu theatre Omwana omunda ari gye ninga tari gye? Omukazi we ari gye ninga takozire ki? Tari gye. Ehe. Kuruga ahari obwo obwire omukyara obu yampikiraho kuhika aha kaire aku iri expectinga ngu naaza kusindika omwana ogwe, hariho akaire ki? Ahabw'okuba hariho ow'okushanga omukyara akaija akagira ngu yaaba naaziga ija, yaija ari nk'aha sentimita ibiri. Okwo gwe mazima yaija eshagama erikwija. Hoona h'oku za kuhikira ahari sentimitaazi za ikumi, buzima hoona we tajwa ka, kafa. So ataaho Kwonka nooyiruka.
hataho n'okubuuriza. Ataaho nooyiruka omutware omu theatre. Chance egyo noogiheereza omuntu oine toto abrupt, ou, ou kyarugirayo kimwe nainga ou kyatsigaraho kakye? Bombi noobaha? Ah, boona ab'okush, ab'okusindika naki? Okusindika. Okusindika, decision y'okukora kusindika omwana, Niirikirira aha mwana omunda oku ari, omukazi oku ari, kandi na na tayimu, period, ey'okurugaho, eri ahagati y'okusindika, eri ahagati ya decision ei waakoreramu na n'okuzaara ogwo mwana. For example, waija omu kyaro nahitsya agamba ngu yaaye atandika n'ekyabuzima kyona ekyanyima kyarugaho. Ari ari aha sentimitaazi naini omunda waahurikiza omwana waashanga omwana ari gye omutima niguteera gye. N'ekyabuzima eshagama eriyo neija, omutima niguteera gye ari aha sentimitaazi za mwenda, sentimita mwenda nikimanyisa omwana gwanyu nenda gwigwire gye. Beitu nk'abashaho kugira ngu naatsindika omwana Kwonka takwasire.
okwongyerera kakye ahari ekyo, nikyo ekikureetera ekyanyima kyacweka because twareeba ekikureete waajwa n'ekyanyima kurugayo. Kwonka ekikureetera ekyanyima kyarugayo kyo niki? Haza eky'okubanza kya byona, ororera Mukama oku yaatuhangire akatuhanga turi different kugira ngu omwana ogu ari omunda naabaasa kuba aine orurera rugufu kugira ngu ku araatandike kwehindura ati rucweke. Wayetegyereza? Ni nk'eki barikweta short cord, rucweke. Ekindi, nyowe waambuuza eki ekibuuzo, omukyara orikuba aine nka pressure ey'omu bakyara ninga eki barikweta pre-clamshia, Emitsi yaabo neeba erimu eki barikweta spasms, like ne. Kangarana. Neka. Ekyanyima eki kishemereire kuba nikiza. Ya, ya, ahari nyina enda. N'enda ti egi. Ekyanyima kishemereire kuba nikiza omu mwanya gwakyo ogushemereire kuba nikizaho. Kwonka kyaza omu mwanya ogundi ogu tikishemereire kuba nikizaho, na munonga kyayirira ahansi aha munwa gwa nyina enda kirikwenda kwirira ahansi n'omunwa gwa nyina enda, oyenda ku ekwija negumizamu nekura, ku egumizamu nekura, kyaguma hati kiija tikugira ngu yaguma nekura, yaba mpango yaba mpango kiija kishusha nka ekyabambuka kitagukaho, hati kiija kishusha nka ekyatagukaho egyo emitsi erikuba eriho you know ebreedinga habreedinga ninga eki kwenda kubanza kushoborora gye kugira ngu placenta previa nibagyeta low lying placenta, low lying nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu ekyanyima kyaza omu mwanya gw'ahansi waaba nooyenda kushohora orikuza kwirira omu munaku gwa nyineenda. Haza aho ekyanyima tikishuba kishemereire kuba nikikora ki? Kishemereire kwirira kunu ori eriguru. Wayetegyereza? So hati enda ku erikuguma neekura, ku erikuguma neekura, omwana yaaguma naakura, nyineenda yaaguma neehanguha, nikimanyisa ngu kyaguma, egyo emitsi yaaguma neefiininga neeba nkye, ekyanyima ahu kyekwasize. Eshaaha yoona obu obuzimu bwija butaaguka, so oreeba eshagama yaakora ki? Yaaza ahansi. Ekyo nikyo barikweta placenta previa. So placenta previa nainga ekyanyima kuza ahansi munonga, ekikukireetaho titurikukora ki? Titurikukimanya. Kwonka hariho theory, hariho theory. erikugira ngu, Ekyanyima omu enkikire kihango nk'omu. Aha! Bishuuma ahansi mbu y'okugaruka kunu ori ahaiguru omuri Nyinenda. Egyo ku bwakibura ni theory. So ekyo nakyo kiri aho. Kwonka egi eshaaha ebyo nibibaasa obutatuyamba munonga kwonka nitwenda kumanya ngu noojwa. Oyentegyereza? So kwonka haine abantu abari aha rutegyereza oru byatsire.

Omuri Arutezo, abakyara ab'emyaka ashatu n'etaano kugaruka ahaiguru, so waaba noogyenda oine emyaka ashatu n'etaano kugaruka ahaiguru, making a sure ngu naakumanya nainga omushaho weena yaakora ki? Dokita, nanyija waatuzaho kakye omu kahuumuro, twarugayo nyine ekintu eki ndikwenda kubuuza aha placenta, Privia. Ekyanyima okushuuma ahansi kikaza omu mwanya gutari gwo. Yes, ori aha Revival TV kandi ohurikiize Revival Radio Amagara omu Bwijwire. Turi omu puroguraamu Amagara N'okuba Gye. Omushaho naaruga omu Ruharo Mission Hospital kandi ariyo naatwegyesa aha kujwa waaba ori omu meezi ashatu g'aha muheru nana ekirikubaasa kukireeta. Ka tuhuumireho otakarugaho.

Teera nooti mushanju mukaaga emwe ikumi na mwenda nkaaga naina abiri na mwenda. Mbariraho ka saako tukwatire ahamwe okwetunguura omu by'entaatsya. Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors abakugu omu kubaziira syuuti eza buri muringo, ez'abashaija nangwa n'ez'aboojo. oine omukoro ninga nozinduka ija bakupangisa esuuti eziri hangwa n'ez'aboojo oine omukoro ninga nozinduka ija bakupangisa esuuti eziri aha mutindo eza cekiti ninga plain aha kabeeyi karungi munonga kandi naiwe waaba noyenda kugura kugura nibakukoraho gye munonga aha kabeeyi karungi baine introduction suits, African wear suits, enkoba, empare z'omurembe eza gentle na jean baine obusaati burungi.

Kwonka ekyo tikizibiire kwongyeraho other programs like saloon and computer kandi omu. Nana oyine abruption sign zabo nizishushana how can you tell the difference between the two while you're bleeding? Bleeding is common kwonka ekyabitaanisa nikiiha?
Kare yabare munonga.

Ojuke eki ekyanyima kiri ahansi aha munwa kiri aha rubaju rw'omunwa gwa nyinenda ninga aha munwa gwa nyinenda. So enda ku ekuguma nekura. Hati omunwa gwa nyinenda gukitandika nigusifininga niguba mukye. Niguba mugufu.
Yes niguba mugufu. Nikimanyisa ngu kuruga omu kubanza gukaba guri muraingwa kyenyima kyona kishwekireho. Kwonka ku yaguma nekura Baguma niguthininga ka distance kaguma nikaba kakye hati kurya kireguuka kiguma nikireguuka kiguma nikireguuka obusa obukosi nobuza kukora ki? Nobuza kwebaruka notandika ku bleedinga
egyo niyo niyo nshonga ahabw'enki abantu abo nibakora ki?
Niba bleedinga.
Ekyakabiri ekibuzo wabuuza ngu omuntu arikuba ayine abruption ya placenta ninga ekyenyima ekyanyima owu kyabambuka bukiri kare na nogu ayine placenta previa Ou nyine enda ya, ou, ou ekyanyima kyaza omu mwanya gutari gwakyo.
Obumanyisa n'obutaana Obumanyisa buta. n'obutaana buta. Mm, Buriya twabumanya Yabare nooshaasha munonga. munonga, you know. Mm. Mm.
Eky'okubanza kya byona, okujwa ku kuriho Yes. nka kuriya.
Mm. Kwonka okujwa okwa, okwe, okw'ogu omu- gw'omukyara Tikukushasha, takushasha munda. Eeh Kuri bambi. painless. Naba ari aho at around 30 weeks ninga ameezi munana gari aho ngaho akwija ninga mushanju n'ekicweka areeba breeding eriyo nekora ki? Neija. Neija. Kwonka tiyakora ki? Tiyashasha. Tiyashasha, takushasha. Kwonka kuriya ekyanyima kyarigayo kuriya n'obushaashi.
Waamukwata oti, buzima. Naatonekara. Naatonekara aine obusaasi bwingi. Noohurira yaagira ngu ati enda yaanyita, enda eriyo neeshaasha kandi ndiyo nimburiidinga ahansi. Hati aho nookimanya ngu ekyanyima kyakora ki? Kyarugayo. Kwonka ogu we, eshaga mara neeba mbe neija gye, eguma neeburiidinga mporampora, mporampora. Nangwa obumwe n'obumwe egi nayo neija eyo yo ha shi! Kwonka yo egi yo neetandika mporampora erikuburiidinga, erikuburiidinga, erikuburiidinga, erikuburiidinga. Eky'ahamuheru, otakatugambiire omuringo gwa kashatu, naayenzire kubuuza, is this an emergency as well?
Antipater mu hemorrhage ninga okujwa otakagiire, it doesn't matter, it doesn't matter the cause, yes, it's an emergency, ahabw'okuba egi nayo neeyita, waaburiidingaho otakakigire, in fact abo abakyara Ku turikubateeka omu irwariro oba waizire aha meezi mushanju, nitukurekamu mpaka omu irwariro mpaka ozaire ohikize ameezi mwenda. Egyo ni, ako niko kabi kayo. Titukwikiriza ngu ogaruke omuka. Oyihireho twakwikiriza ngu ogaruke omuka aha grounds z'okugira ngu nituza kuguma nitukureeba aho nk'ekiro kimwe orikutugambira haabaho ki, haabaho ki, kandi tukugambira ebi oine kukora. Wetegyereza? So egyo niyo emergency placenta previa neeyita.

So eshaaha yoona, eshaaha yoona omwana ku arikuguma naakora, James naija, ti yaaza mu kyanyima, James naija ki breedinga. Hati ekirikuteganisa, ekirikubaho, okujwa okwe tikukuruga mu mukyara. Hati egyo eshagama nayo neeruga omu mwana. Hati aho niyo ntaaniso this time. Eshagama terikuruga nkahi? Mu mukyara omu code omu Vasa Previa ninga Veramentas Code Insertion tikuruga mu mukyara Eshagama n'etari n'etari ey'omukazi ey'omwana.
n'eneeba eri ey'omwana. So itwe twine test yaitu ei turikukora ei barikweta apti test noija tugitu. Eshagama yaaheza twiija, turikukira tuba ngu egi eshagama neeruga nkahi? Neeruga omu mwana. Tekuruga omu mukyara, neeruga ow'omwana. Haza egyo hati egyo neeyita omwana omu dakiika, omwana ya naaza obyasire. So eshagama yoona ei oshemereire kuba nooreeba at any moment otakatsigara nka haihi omu ka, ekyo nakyo nikikureetaho.
So enshonga erikureetaho orureera rwazo omu mwanya gutari gwarwo, titukugimanya.
Twareeba ngu omuntu yaaba aine placenta abruption, noobaasa kumuha chance y'okutsindika kurugiirira oku waareeba. Kandi hati ogwo aine PrEP y'ebitoto twareeba ngu taratsindike taine mwanya. Y'eri partial naabaasa kutsindika kurugiirira how much. Mbwenu hati ogwo aine omwana arikujwa. we nimwija mumukorera ki? Omwana ogu orikuba naajwa, nakyo tikikwahukanaho nk'owaburi ahakuba twija tukashanga buzima omwana wa you know wa kare gu n'omukyara owaabaire araziireho, amagufa ge already gari wide, haza ari aha nayini centimetres, eyiti, aine ebisha, konka nooba ngu naaza kuzaara omu dakiika ikumi, ikumi naitaano.

Eshagama k'ekwija, ei naagamba nti nitureeba kirinikare n'eki ekyanyima kusepareetinga.
Kwonka nka Previa yaija ataine busaasi. Yaija ataine busaasi eshagama yaija immediately twakusitebulayizinga gye nitukora scan tukuteeka omu ka TV. Gamba nooba noogire ba screen kandi ori aha radio oteere ziro mushanju mukaaga ishatu ikumi nkaaga na mwenda kyenda nainga ziro mushanju ana naina ikumi na mukaaga Kyenda na itaano nshanju na itaano. Obuuze omushaija ekibuuzo kyawe obundi kirakuhikireho ninga haine ahu wakireebire ninga haine eki orikwenda kwetegyereza kurenga aha bi omushaho yaatugambira. Oteere esimu obuuze kandi ku orateera esimu oreebeke ngu wiirira aha Reena TV yaawe. Yes hello. Dorcas naakwakiire.
Eky'okureetera omukazi obwire bw'okuzaara. Yaareeta eshagama yaaguma neeyiruka, omwana takamureeba, ekyo nikiba kirikihi? Wow Dorcas omushaho nibyo agume naatwegyesa kwonka naaza kukurabiramu omu summary. Webare Dorcas ekibuzo kyawe. Dokaasi ekibuuzo eki yaabuuza nikyo omushaho ariho naatugambira ebintu ebirikureetera waajwa kandi waahikira omu meeza ashatu g'aha muheru. Ebyo nibyo omushaho ariho naatwegyesa kandi otakaarugaho naaza kukora summary yaahonaaho. Yes, hello. Nitubaasa kwakiira abantu nka babiri really. Yes, hello. Yes, hello. Yes, sebo twakwakiira.

Wangi?
Omumezi nkashatu atakurugamu? Okay. Webare Kenneth, omushaho naza kugarukamu ekibuzo kyawe. Yes. Otarugaho. Ka twakiireyo omwe edakiika zeitu zagyenda. Just one person. Yes, hello.

Yiga yaataamirira kwasa obuziimire omu kiro kurabira omushagama. Kurabira omushagama omu. Webare Joabu ekibuzo kyawe. Webare munonga. Webare sebo okuguma aha TV kandi mwena mutarugaho ahabwokuba omushaho naza kugarukamu. Yes Joabu nabuuza eshagama yomuzaire egyo haine nkoku ekukwatagana nomwana ekamuretera oburwaire? Yes reka tuhakiire abo bonka tuhereze Dokita time. Yes. Buuza omwishiki wa emyaka ikumi n'ebiri akazwa omu micwe ameezi ashatu, eki barikweta menorrhagia. Ekyo tikiri normal. Eky'omubazi kya byona ogwo omwana ow'emyaka ikumi n'ebiri nimpamya emicwe nibwo yaabaire eriyo neekora ki? Neetandika. Mpaho ah'emyaka ebiri kuhika ahari eshatu kusitabilayizinga ahabw'okuba emicwe terikutegyeerwa Nyine enda yonka, tekutegyekwa amahuri gonka, netegyekwa na n'obwongo. Hati egyo HPO axis ninga ei bakweta hypothalamo-ovarian axis. Amaizi nigaruga omu bwongo gaza omu shagama, omu shagama gaija gategyeka amahuri, amahuri amaizi garugamu gategyeka nyine enda so ebi ebintu kuba stable Egyo process omwana yatandikira omwe omwe nabaasa kuzamu amaizi nka ebiro bisha amaizi nka ameezi nka ashatu ogwo amaizi nka ameezi nka mukaaga ninga azemu irregularly kwonka akakora emya ameezi abiri ameezi a sorry emyaka ebiri eshatu bi stabilizinga ebyo bikore ki Birugaho. bigende birugaho kwonka hariho ezindi enshonga ezikureetera omuntu yaaza omu micwe emirundi mingi eki barikweeta menorrhagia nabaasa kuba arwaire infection, PID nkanagigambireho Byona byomuretera yajwa munonga inga aba ayine ebizimba byomunyinenda konka of course hati nkomwana muto ebizimba byomunenda mumyaka ikumi nebiri tinka bi expectinga kubabeho so nebyo enshonga zikiri nkezo hariho omushaija ogu bamweta Joab naruga kakobe omushaija ogu yabuza yagira ngu eshagama yomuntu you know eshagama yomukyara tekajwangana nana omwana ekamurwaza Munywani wangye, enshagama egyo tekaajwangana na na mwana ahabw'okuba omwana naaba abiikire ari omu kishaho kye okwe. Ii, kugira ngu naanye nenda n'obwe kubaruka buzimazima. Omwana naaba ari, you know, Naaguma ari protected. eeh, naaba ari protected, membranes niziba ziriho kugira ngu ekyanyima n'obu kyakusepareetinga kikarugayo, nogira, tihariho ahaakujwangana nagye.

Mm.
Yebare munonga okuzaara emirundi mingi. Ekyokubanza kya byona wagamba one's health nk'oku oku ari. Obviously ku okuba nozaara ataano n'okweyongyerayo, nyine ndi ekyokubanza kya byona niiwe amaani, ekya kugira ngu Noba ori aha risk kugira ngu next time wakuza egyo nyine yenda ateera aha contracting egyo noza nobasa kujwa munonga gye omujana nti wa waziira amazaara ataano nokweyongyerayo zarira aha irwariro. Kwonka nabwo hariho eki bari kweta organ prolapse, pelvic organ prolapse, kugira ngu hariho abu kushanga nyine enda neshohora bahika bakaheza kuzaara kwonka obwiire abu kugira ngu bakazaara munonga you know bari ku kutari kushemezibwa kwonka bakazaara munonga Kusindika. kusindika Mm. oza kushanga oshanga omuheru gwa byona aine enda yaija yashohora myaka ataano n'etaano nkaaga nshanju enda yatandika neshohora so may be yasobora okuzaara munonga kuzaara munonga Kwine effect.
kwine effect ahabw'okuba noshanga n'abokugira pressure y'amaani abo n'abazaire munonga. Ab'okurora emiina enda kubaruka, abo n'abazaire munonga. Ab'okujwa munonga, abo n'abazaire munonga. So, mazima nikutaho aha rutezo rw'ebintu bingi, ebizibu bingi ebirikubaho, ebirikureetwaho enda. Omuntu orikuba azaire abaana baza n'okweyongyerayo, oba ori aha risk. So nikyo ndikubeehanangiriza, waareeba akashagama kaija, za aha irwariro. otakatsigara omu ka okagira ngu n'eki n'eki. Kare nagamba ameezi ashatu aga muheru, niiwe oyine okwezi kumwe ameezi abiri ahakuba ekyo aho nikyoreka ngu enda yaawe eriyo nekurugamu, niiwe oza nkahi?
Ahirwaro.
Webare omushaho kutwegyesa gye kandi tukakozesa gye obwire bwaitu tukagamba aha bintu ebi byoona kwonka naba neshaba ngu otushomere enamba yaawe y'esimu obundi kakuba hariho owanayenda kubuuza atafuna chance. Enamba y'esimu ni ziro mushanju munaana itaano.
Webare mushaho witu Dokita Arnold Amanya kandi niiwe webare ogumire aha puroguramu niiwe ori aha tiivi kandi niiwe ohurikiize reediyo. Nitubasiima munonga ahabw'okukunda puroguramu egi Amagara n'okuba gye kandi n'okuguma nimutwegaitaho buri shaaha ishatu z'ekiro. Erizooba omushaho yaatwegyesa gye ekirikubaasa kureetera waajwa kandi waahikire omu meezi ashatu g'aha muheru. Yatugambira ngu obumwe ekyanyima kyawe nikibaasa kurugayo nainga kize omu mwanya gutari gwo, nainga oshange orureera rw'omwana rwagiire omu mwanya gutari gwe rwaba nirwegaita aha kyanyima. So ebyo nibyo yatwegyesa kwaakuba nikwo waatwegaitaho, iwe naakuheebera ebizaamu, naiwe nooza kugyenda n'ekyo. Kwonka mwebare munonga okuguma nimukunda puroguraamu egi. Mutwikize tubasiiburire aha, Mukama waitu abaturindire. Ka tureebane nyenkya kare, shaaha ishatu z'ekiro.